Ac oherwydd hynny, ni fu rhyw lawer iawn o gydymdeimlad agos â chymuned cynnes rhyngddynt braidd erioed. Penrhyn Llanc, Bachder oedd prif nodwedd Owen, ac afrostiai llawer yn ei harddwch a'i gryfder. Diystyrodd llawer ar ei frawd am am foddloni i deilio i'r dydiau goreu yn y wlad, yn lle penderfynu, fel efe, i geisio ei ffortiwn yn Lerpwl neu ryw dref fawr arall. Doedd ef ychwaith yn meddu parch deithiol i grefydd, er nad oedd yn hynod am anfoesoldeb, tra yr oedd William, er yn fachgen, wedi ennill iddo ei hun gymeriad uchel fel llanc a dyn crefyddol. Wrth gerdded o'r porthladd tua'r Thŷ Owen Hughes, yr oedd cyflwr meddyliol y newyddiad mewn agwedd, ac y buasai y dyfyniad uchod o waith yr awdures alluog. Charlotte Elizabeth yn drawiadol i gyfleu syniad a nem teimladau hwynt. Synnwyd hwynt gan faint y dref, a hyd Cilni ac ymhlendid rhai o'r hiliaeth. Disgwyliasant weled agwedd harddach ar bethau a theimlent yn siomedig. Roedd Owen Hughes yn byw yn un o'r teuluoedd sydd yn agos i'r afon Mersi, Llawer o ba rai sydd yn hynod am eu hawliad afiach a'u budreddi a themlodd y newydd-ddyfodiaid hynny am boenus ar eu mynediad i'r hel lle yr oeddynt i dreulio ychydig amser yn âr. Rhesawyd hwynt gydag anongosiad o garedigrwydd groesog gan wraig Owen Hughes, ond nes gallai plant William lai na thynnu gwrthwynebiad anffafriol rhwng ei hymddangosiad hi ag agwedd ei fam hwyd, megis yr oeddynt eisoes wedi gweneithiad gyda golwg ar eu tad a'i hywythr. Nes gallent ychwaith lai na galw i gof lendid. Daclithrwydd a chysurion blaenorol y Tŷ Gwyn wrth sylwi ar yr agwedd yr aethant iddi yn arw. Yma yr oedd y parchfrwydd melynion ac ystaeniog wedi eu gorchuddio â nifer o darluniau o'r math mwyaf Londynaidd, rhai ohonynt yn hollol newydd, ac wedi eu dodi yno yn ddiau i ddangos chwaeth rhagor o gwraig y tŷ. Ond y mae'n gas gan bob dyn gorsedig ei chwaeth ei gweled ym mhob man, er ei bod yn dyfod yn lled gyffredin i Gymru yn y dyddiau hyn. Roedd y ffenestri wedi eu tolli gan faw a'i harduddo gan waelod ced y prif gobyn ac eto roedd yn amlwg fod Misus Owen Hughes wedi gwneud ei gorau glas i gael golwg fawreddus ar y tŷ ac arni'i hunain hefyd, ac er nad oedd hi wedi thai fawr i gyd ar ei wallt martiod, eto roedd Ganddi gap o lun hollol wahanol i ddim a welodd Mark Hughes erioed yn y wlad, ac roedd y cap hwnnw yn llawn o rwybannau o fflamllyd ac amryliw. Nid oedd yno ddim prinder o'r hyn a styriai ar llythyrraig yn yr Unedau, ond yr oedd y tŷ yn amddifâr o daclusrwydd, glanwydra, prysur a pharchusrwydd. Dechreuodd y genethod bychain goleddu syniadau. Is nag o'r blaen am ardderchogrwydd cynhlyfiad druan ohonynt. Byddai'n dda pe na welent fwy na hynny o anfadrwydd y lle. Ac nid oedd Misus Hughes ond esiampl gyffredin iawn o un dosbarth lluosog o drigolion, pobl di-ddarbodaeth, digon caredig yn ei ffordd, ond heb erioed ystyried pa fodd i ychwanegu cysur at eu hawyddydd eu hunain. Na dedydwch eu teuluoedd, a bu yn ddrwg gennym llawer gwaith gan fod amryw o ferched Cymru yn Llynllyfiad yn dylyngu y nodwedd. Cytunwyd ar fod i dwy ystafell o dŷ Owen Hughes gan ei gosod i William a'i dywydd, hyd nes y cyffai ei waith a gallu honno gymmeryd tŷ cyfan iddyn hunain. Gan mai nid ysgrifennu Bywgraffiad ar ddim, ni fydd i ni ddilyn hanes William Hughes yn fanwl gam a cham, ac heblaw hynny rhaid i ni ddychwelyd yn fuan at brif wrthrych ein chwedl, sef Huw Hughes. Bu William am wythnosau lawer heb un math o waith, gwnaeth ei wrad bopeth a allai ef drosto, ond nid oedd ei allu eithr ychydig, a diau a buasai yn haws i William gael ei gyflogi mewn man neu ddau, Oni bai mai Owen oedd yn ei gymeradwyo. Darlledongwyd William a'i deulu i dodi ac yn ddyfnder. Roedd ei harian wedi myned i gyd a hwythau heb fodd i gael ymborth yn hwy, heb gesio coel ac at bwy yr oeddynt yn fyned i amlfynd am hynny. Aeth Misus Owen Hughes hefyd yn fwy serig am nad oeddynt mwyach yn gallu talu am ei dwy ystafell. I ychwanegu at ei haddfyd, dechreuodd Mari fyned yn glaf. Roedd yr awyr afiach, a gwahaniaeth bwyd a ffrind hyd yn oed o hwnnw fel yr oedd yn dylanwadu yn anffodus ar ei chyfansoddiad, ac fe ddichon fod ei hiraeth am Gymru hefyd yn ychwanegu at y pethau eraill. Collodd ei serioldeb, aeth am brith glwyfus ac roedd arwyddion o neilltuo sicr arni. Dechreuodd bochau llori a Sara hefyd, wrlwytho a'i Llygaid pontio a gwelid arwyddion o dristwch mynych ar ei gwynebau ieuanc a chrothgar. Ac yn raddol, yr hyn a ofidiodd fwy oedd galon Margaret Hughes a'i holl adfryd ynghyd. Fe ddechreuodd Lori dichain a gwrchdach, ond hyd yn hyn Nid oedd y peth wedi dy fod yn ddigon bwysig i Marged ystyried am werth drystai ei gŵr drwy ei fynegi iddo, ond penderfynodd wylo yn ddyfal ar ei hal enef pan geisio atal y rwyd peryglus rhag cael maestrulaeth arni. O'r diwedd cafodd William Hughes waith lafiwrwr mewn haearn o Wyddfa Fawr, daeth peledr o obaith anweddol i'w feddwl a dychwelodd i'w lety y brynhawn hwnnw yn syrlach nag y bu ers llawer o wythnosau. Siaradodd â'n yfeithgar gyda'i wraig a'i blant a dechreuodd y cyfan o ddigar Mari, portreadu diwydiant dedwydd iddynt oll. Diolch chwi, Lori, a Sara, ebe'r fam. fynd i'r ysgol yn fuan bellach, ac jythai Mari tig ei chwarae teg i Fendio a dwad yn ddigon clef i gael lle da i wenu. Cod dy galon gennyf i. Mae dy dad yn sicr o ennill ddigon o arian i ti gael bwyd da i gryfhau. Fflachio serioldeb yn llygaid y dwy eneb lleiaf, ond ni welwyd un arwydd o lawenydd ar wedd Mari, ac wnaiff Ni mo'n cusanu ei mam a gollwng o cenaid wrth glywed y dyfodiant yn cael ei liwio felly a liwiai gobaith a chysur. Yn nawr, ni adael William Hughes ei wraig a'i dair gennydd yn llunllefiad gan adael gadael i'r darllenydd wybod eto rhaglaw ei helyntion yno.